Youtube mirasym kanaly. Şu näme üçin türkmen bir döwlet däl? Şuny bir döwlet edip bolmazmyka diýen alaç bilen ýomuda, gökleňe, töwerek daşlaryna baryp şu halklar bilen bir döwlet bolmak aladasyny edip Keýmir serdar ýaşulularyň hanynyň ýanyna baryp kän maslahatlar edipdir. Keýmir serdar baryp aýdanyna hemmejigi diýýär, Bolýa, bolýa serdar kaka. Ýaňkyň özünden suslary, sussy pes bolansoňlar, Bolýa serdar kaka, bir döwlet bolalyň diýişýämişinler. Şu wagt Keýmir serdar barka weli, gaýdandan soň diýýär, Susagyň sapy ellerinden gider diýip bir bolgusyzja hanlar Hiç indi şu wekili beriň. Kimem bolsa türkmen ata babada saýlawly han saýlapdyr. Halkyň içinden şu birigenmizden soň täze han saýlalyň. Şoň diýeni bilenem bolalyň. Bir gyssaga düşýäs weli biz änha başymyz şarap bilýäs. Her il duşman gelsede hötde gelýäs welin siz ynha kömek bermeli bolýara size. Zor zor şeý diýip ynha o alamanam gelip halkyň ýarysyny sürüp äkidenden soň Olaň ýurduna geçip yzyny alyp gelmeli bolýar. Şoň üçin edeliň diýse, şu bolaýmaly bolaýmaly bolan ýagdaýlarda diýýär hiç başa barmaýar eken diýýärler. Şoň üçin Keýmir serdar nämedekä muň günäsi? Binäme türkmen näme üçin han saýlamaly dälkä, bir döwlet bolmaly dälkä? diýip aladasyny edipdir diýýär, özüçe bir zatdan netije çykarypdyr diýýär. Şu şo zamanada alamançylyk bolansoň, kimdir-de biri Öwez alaman diýip, ýa bir zat diýip, ýene-de goňşy döwletlere gidip alaman edip, getiren gyzlaryny agalaryna, inilerine paýlap, başga milletden ýaňky aýa gyz alyp, şeý diýip çagalap başlapdyrlar weli, şuň düýp sebäbi şunda bolaýmasyn? diýip, Aýal üstüne-de gyz alşyp, şeýdip başlapdyrlar welin, şunda bir zady aýdypdyr diýýär, Adamlar şu düýp günäsi biziň bir döwletimiziň ýoklugynyň sebäbi şu maşgala medeniýetimizde kemçilik bar diýip hasap edýän men diýipdir diýýär. Birnäçe adamlar na şuňalaky haýsy goňşy döwletlerimizden alamana gelýärler, bizem yzyna ynha sizem öwez alaman diýip gidýäňiz. Ýa-da ýesir äkidilenleri boşatmak üçin diýip gidýäs. Şeý diýibem o taýdan getirilen gyzlary aýallarynyň üstüne alýaňyz. Şuňa zatlar bolmaz ýalaky. Atgulak diýip bir zat çykaralyň diýipdir diýe. Şu ýigit bilen gyzyň deňliginiň baýdagy bolsun. Durmuşa çykmadyk gyz öýlenmedik oglana durmuşa çykanda şulaň ikisiniň deňliginiň baýdagy bolsun diýip atyň Kellesine geýdirilýän ýerine agzdyryp dakylýan uýan diýilýär, eliň bilen tutulýanyna-da jylaw diýilýär. Şuňa at gulagy diýip at goýulýanynyň sebäbi uýanyň ýokary başyndan gulagyň ýanyndan bir jüp matany, bir jüp, oglana biri, gyza biri, bir jüp matany atyň gulagynyň ýanyna daňyp, at gulagy diýen at galypdyr. Şol. Kerwen kejebe bezelip, gelni almaga diýip ugrandan, atly ýigitler her atyň şu gulagynyň ýanynda bir jüp mata daňylan matany pasyrdadyp obaň içinden ýüzin saldyryp atlaryny geçip gidipdirler. Şol gyz bilen oglanyň deňliginiň baýdagy höküminde çykarypdyr. Şonam iň ilkinji toýda şu sapar kim Öýerse, ogluna öýerse, ýaňky alan gyzam bir durmuşa çykmadyk gyzy, ýaňky öýlenmän bolsa diýip, olam Amannöş serdar edil şo wagt toýunyň sähedi bellenli duran adam eken diýýä, öz daýysynyň toýy. Şunda diýýä Mährijemal eje, Senem ynha agaň, doganyň toýuna ynha bir ýigrimi-otuz jüp at-gulagy biz berýäs diýip diýýä. Şeý diýip, şu bezelen, kejebe bezelen maýa diýä, edil bir gaty erbet, bir gar erbet syýasatyň garşysyna ýeňiji bolan ýaly edip ýaňky at kejebe diýä durşuna at gulakdan ýöne doldurylyp adamlar bezelipdir. Sebäbi bir nalaşlykdan diýä bir gyzlary aýal üstüne berilýär ekeni. Ýa bir oglanam bir hil bolýar ekende bir Öň nika gören aýaly öýlenýän wagtlary bolýar eken. Şunda şuny yzyndanam şuny, şu düzgün saklanmasa diýip, örän bek edip ornaşdyrypdyrlar. Eger-de, eger-de, bir durmuşa çykmadyk gyz aýal üstüne berläýse, Bir nalaşlykdan bolýandyr-da, bolmasa at-ene ýagdaýyny tapsa bermejekden ahyryn oňa. Eger şeýdip berläýse, şonda şo toýda atgulak dakylmasyn diýip aýdypdyr diýýär. Onsoň, onsoň eger bir ýaňky ýa-da bir ýeňňä dakylan oglan bolsa, boý ýigit ýeňňä dakylan bolsa, şu adam Alla ugruna edip Ýaňky ýeňňä dakylan bilenem öňňür nika gören bir aýala öýlenenem bolsa, şulardan bir telim-telim, meselem, çaga dünýä inen bolsa, oram-oram bolup giden bolsa, yrsgally-döwletli bolup, ýaňky adam, ýaňky erkek adam ýa-da aýal adam, meselem, bir segsen ýaşap dünýeden gaýdan bolsa, şuň tabydyna at-gulak dakyp ugradyň diýip aýdypdyr diýýär. Şeý diýmegiň maksady şony Ol dünýeden gaýdan adam üçin däl-de, indiki ata-eneler gyzyna, ogluna öz deňini durmuşa çykarmaklaryny bildirmek üçin edilen düzgün şo. Şeýdip, tabyda şu ýaş wagty şuň mertebesi saklanmady diýip, tabydyna at-gulak dakyp ugradypdyrlar. Häzirem biziň Duşak obamyzda şo düzgün saklanýar. Häzirem, eger-de şo galat edilen bolsa, şo saklanýar. Ýa bolmasa-da, gyz dokuz ýaşandan soň, oglan on iki ýaşandan soň, öý-işik bolup bilmän, şo bagty miýesser bolman, ýaş dünýeden gaýtsa, maksadyna ýetip bilmedi diýip, gyzyňam, oglanyňam tabydyna at-gulak dakýarlar. Oň başga şerti bar. Şu. Gyzjagaş bir durmuşa çykmak bagty miýesser etmedi, şuňa diýip tabydyna at-gulak dakýarlar. Ýa oglanam bolsa bir öýi-işik bolmak, öýlenmek bagty miýesser bolmady, şuňa diýip tabydyna at-gulak dakylýar. Ýöne ýetmiş-segsen ýaşan adamyň tabydyna dakylýan at-gulak şuň ýigit wagtynda ýa-da şuň gyz wagtynda mertebesi saklanmady diýip Atgulak dakylýar. Görýäňizmi, ýaramaz adata nähilek derejede çemeleşipdir biziň ata-babalarymyz. Asla şoň golaýyndan barmaz ýaly endamyň tikeneklär ýalak derejede edipdirler. Ine, şeýdip, häzire-bugüne çenli ýöräp gelýän adat, at gulagy diýilýän adatyň gelip çykyşyny aýdyp berdim.